Arani, ismagħni, ifhimni, għinni. L-isem tal-proġett jirrifletti x-xewqa ta' żgħażagħ li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli minħabba kundizzjonijiet psikoloġiċi u psikjatriċi. Ix-xewqa ta' dawn iż-żgħażagħ hija li ma jiġux imwarrbin imma li jiġu mismugħa u mifhuma. Biex nilħqu dan il-għan għażilna l-użu ta' Drama Therapy fejn dawn iż-żgħażagħ ħa jiġu megħjuna jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom f'sitwazzjonijiet diffiċli. It-theatre artist min-naħa l-oħra ħa tkun qed hemmhekk biex dawn l-espressjonijiet tinterprethom fi sketches. li ħa jiġu imtellajn qudiem professjonisti diversi li waqt xogħolhom ħajkunu jiġu ċimbwiċ ma' daw iż-żgħażagħ. Tfal tal-Port huwa proġett imniedi minn Filmgrain Foundation li permezz tiegħu numru ta' żgħażagħ minn lokalitajiet madwar il-Port il-Kbir ser jiġu magħżula biex jitgħallmu kif wieħed jagħmel dokumentarji qosra. Sal-aħħar tiegħu se jiġu prodotti tliet dokumentarji qosra. Il-għan huwa li permezz ta' din l-attività daw iż-żgħażagħ juru kemm il-kreattività tagħhom tista' twassal għal kambjament anke fl-ambjenti li jgħixu fihom. Dan il-proġett ser ikun jismu I Am Will, iż-żgħażagħ li ser jieħdu sehem f'dan il-proġett Huma żgħażagħ li għandhom interess fil-dinja teatrali. Fl-aħħar tal-proġett iż-żgħażagħ ser ikollhom l-opportunità li jikkrejaw produzzjoni huma stess. L-għan finali tal-proġett huwa li ż-żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jesploraw l-abiltajiet tagħhom, jemmnu fl-abiltajiet tagħhom, jattwaw l-abiltajiet tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar ikunu kuntenti Li kienu parti minn xi ħaġa li kreaw huma stess. Proġett huwa maħsub biex jagħti l-opportunità lil żgħażagħ parteċipanti, żgħażagħ li jkunu waslu fl-aħħar snin tal-iskola, biex propju jesploraw il-ħiliet tagħhom kreattivi u innovattivi u forsi ħiliet li jistgħu jiskopru permezz tal-proġett ukoll nisperaw, u jaraw kif dawn jistgħu jiġu mwettqa fil-prattika tal-ħajja ta' kuljum. fix-xogħol, fid-dinja tax-xogħol, u anke allura jeskopru daqsxejn iktar il-valur tal-istudju u l-kapaċità li għandhom huma li proprju mhux biss jagħtu xogħol lil nfushom imma jagħmlu l-ġid għas-soċjetà li jgħixu fiha. Aħna nisperaw illi permezz ta' dal-proġett inkunu nistgħu ngħaddulhom dawn il-valuri. Fir huwa ċentru li ilu mwaqqaf għal dawn l-aħħar sentejn għal persuni għomja jew neqsin mid-dawl li jiġu hawnhekk jitgħallmu ħiliet differenti bħall-braille, kompjuter jew tablet biex isiru aktar indipendenti fil-ħajja ta' kuljum. Beyond Sight huwa l-proġett li se jkun qiegħed iqarreb il-komunità tagħna mal-komunità ta' artisti lokali, fejn apparti li joħorġu l-ħiliet individwali ta' dawn il-persuni, ikun hemm iktar kuxjenza fis-soċjetà Maltija. This year, thanks to the President Award for Creativity, Copenhagen is going to implement its

express their emotions better and also to work in a team and to be creative. We will be having a psychotherapist who will be with us throughout all the sessions if any help is needed. Il-proġett Equality Music huwa maħsub minn Radio Valo Malta fiħdan l-Assoċjazzjoni Down Syndrome biex persuni b'nuqqas intellettuali Tfali jitgħallmu jdoqqu instrument bħal kulħadd. Dan ser isir billi mużika miktuba b'mod sempliċi ser tkun tista' tiddaqq minn persuni b'nuqqas intellettwali. Permezz ta' dan il-proġett, il-mużika wkoll hija parti mill-inklużjoni. Open Doors offers opportunities to people with learning disabilities